Whakaeke atu rā. I te tau i te tahi mano waru rau waru tekau mā whā, tēnei te haerenga a Tāwhiao ki Ingara. Nā tana hokinga mai, ka tīmata mai tēnei kōrero mō te puna tangata ki te puna kai, ko te puna kai ki te puna tangata. I tīmata ai tēnei ki Whatiwhatihoe, kei tērā takiwā o Pirongia. Kei konā tētahi marae o Ngāti Hikairo, nā rāua ko Te Atakohu i tūtaki anō ki a Te Atakohu. Kua whakarite ai e Te Atakohu he mea tīkina mai ngā kōrero i roto i te Paipera, i roto i te pukapuka aruka, nā, 21, tahi ki te whā ngā whārangi kōrero. Nā, i tīmata mai ai i tēnā, ko ngā kōrero o te pouaru me te rawakore me te pana. Nā, koirā te puna kai e kororotia ake nei e au. I reira ka hākari rātau, i hākari rātou mā runga i te piriti, ā, tērā tētahi piriti tawhito, kē rā hoki mai hoki te marae o Pūrikiriki. Ka kai rātou i runga i te Puritini. Ka rau i pātai atu he aha te take i hakari rātou i runga i te Puriti. I reira i whakarite ai te kaumārua. Ko te kaumārua kei konā tētahi puna wai, nā Tāwhiao anō. Koirā te rā i whakawawatingia e rātau. Ka hākari rātau, ka mutu ka tapaina ko te ingoa te Piriti nā ko te Tāwhara kei atua. I reira ka tīmata mai ai tēnei kōrero mō te pou, te pou o te Kīngitanga nā ko te pou kai. Engari ko tōna kaupapa tūturu kia punuhi ai te tangata ki te puna kai ki te puna tangata. Nā, ki te puna tangata ki te puna kai. Nā, koinei te kaupapa o tēnei poukai. Ka reha ngā tīkairo i kī ai ko rātou te poukai tuatahi, hāunga ko te kaupapa kē. Nā, te haerenga tāwhiao ki Ingarangi e tōna hokinga mai. Nā, i mua atu i tōna haerenga ka taikapo atu ai e toru ngā taonga. Ko te kawenata, ko te paipera me te aka. Ka titiki ki te rūruhina. Ka mea atu ki te rūruhina, hei aku i whai, a homai e nā taonga ki aha. Nui ake hoki ngā rangatira e haerenga mōu. Ka mea atu a Tāwhiao, e kui, he mea nui tēnei mea o te toru kapa. Ka tei ka āra, ka amo atu tana, tētahi o ngā taonga nei ki te rangi. Ko koe kē te mea e whakaarotia ana. Na ko te tikanga na te Atua ano i tukuna mai e ia na ki te ruruhina te atakoa. I timata mai ai i kona, mai i te 1885, a i roto i tera tau ka hoki mai ratou ki Kawhia nei. Na, ko nga karanga maha i roto i a Ngati Iga ia. Na, koira te kaupapa o te poukai nei. Whakarite ai i roto i te tekau mā rua, koirā i kī ai ko te tekau mā rua o Maehe, ia tau, ia tau, ia tau. O mai rāna o tua iho kei te haere tō, kei te purutia e mātou ko te ōhākī i waihotia mai ai i o mātou tūpuna, ā tae noa hoki ki ngā kī mai a Tāwhiao, Mahuta, Te Rata, Korokī, ā, ko te tapairu, nā. a Te Atairau, ā, nā, kei te haere atu au. Nā, koe rā te puna kai ki te puna tangata, ko te puna tangata ki te puna kai. Tirohia ka kite koe.

Taku pātai ki taku tupuna i au e tamariki ana, E, he aha ai i kore waihotia e Tāwhiao? tana kaupapa nui ki ngā rangatira nunui o Waikato, o Tainui. He aha ai? Tata hika ki mai taku tupuna, e mea hei waihutia e ia ki te, ki te tāne. Ka whawhai tonu tātou i tēnei wā, ko wai te ki? A waihutia ki te wahine. E tau nei, e tau nei, e tau nei, e tau nei. Taku kōrero ki ngā wāhine, kua tau noa atu te mana ki runga i a koutou, nā te Kīngi tonu i waiho mai. Karekau, kōrero i muri atu o tēnā. E tau nei, koutou i runga i te poukai, te kaupapa, i waihotia mai e o tātou tūpuna mātua, mai noa atu. Nō reira e te King, whakatau mai. Whakatau mai ki roto i te aroha, i roto i te whakapono, i roto i te tika. Karakau he kōrero i muri atu o tēnā. Nō reira, tēnā koutou.

Nō reira ko rātou tonu o rātou kōrero me ō rātou whakaaro. Ka nohotanga te whenua ki roto i a tātou katoa, i ngā mate, haere koutou, haere koutou, ā-okioki e. Nā, te pātai o te nuinga o ā tātou iwi. Uh, he aha te tikanga o te paukai. Nā, ka hoki au ki taua wā. Mōhi ana tātou katoa. E pohara ana tātou i roto o Tainui. Kua taere mai te hoari whakawari a te Pākehā. Kua patua o tātou iwi. Kua raupatutia o tātou whenua. Kua pohara te iwi. Kāre taea te kīngi ki te haere ki tana iwi ki te kī atu, Homai he moni hei hāpai i a au i roto i aku mahi. Kātahi ka tau te atuatanga ki runga i a au, e tau nei te puna kai. He aha te utu i tērā wā he toru kapa? I runga anō i te ingoa o te matua o te tama o te wairua tapu Ka tapu te toru kapa ki ō tātou tūpuna mātua. E kīia ana i roto i te ao Pākehā ngā tithes. Nā, ki a mātou, ko tā Tāwhara Kaiatua, tērā, i heke mai i te Atua,